Mela, xanna? Xi miraklu minn Alla, insomma, laqna l-ewwel staġun tagħna 20 episodju taru marrieħ. Fil-bidu eh, l-aspettativi għal dan il-proġett kienu pjuttost inesistenti, partikolarment meta niġu għal viabilità popolari u kummerċjali. Partikolarment għana xtaqna noħol u ehm, spazju dialogiku online fej eh, ċertu temi li forsi mhux qed jiġu esplorati taw pjattaforma oħrajn eh, forsi jiġu skrutinizzati b'mod eh, aktar mirqum jew minn ottika differenti u anka li forsi meta jkun hemm ċertu ideat konfliġġenti bejn u l-mistiedenti ehm, l-approċċ ikun li l-assalt isir fuq il-ħsieb jew fuq l-idea, il-konflitt ikun wieħed ta' ħsieb minn flok eh, stmerrija lej il-persuna li qed jipproponi eh, dak il-ħsieb perswas li hemm ħafna xintejbu fit-tieni staġun, eh, konxu ħafna minn per eżempju eh, nuqqasijiet tiegħi bħal li għandi tendenza eh, minħabba d-dispożizzjoni naqaġġiela tiegħi naqbeż minn ħsieb għall-ieħor, nħalli din it-trinja ta' ħsibijiet jew ta' ħdidiet li jkunu mietu fuq ommhom, nittama li sibu il-ħin biex teżumawhom u selfuhom ftit ħajja meta tkun titħattu fil-barijiet, fil-ġimmiet, fuq il-post tax-xogħol, meta tqasmu l-joint fil-comment section eh, ta' taħt. Ehm, u nasib issa nistaw naddu għal eh, xi ringrazzjamenti, eh, nibdew bil-familja tagħna tal-Patreon li ikomplu jiżguraw li dan il-proġett ikompli jissaħħa jiġġedded fuq il-pjattaformi kollha li nużaw, jekk hux il-paġna tal-Facebook, fejn naqsam il-ħsibiet tiegħi permezz tal-kidba, jekk hux dan il-podcast, jekk hux eh, mill-YouTube, it-TikTok, eċetera, nixtiequ li eh, s-sena d-dieħla wkoll nwessaw eh, il-funzjoni tas-sit, nixtieq nirringrazzja wkoll lill-sponsors. L-sponsors men bla dubju jisibu pjattaforma attraenti fej eh, imexxu spiex tal-kelma dwar il-negozju, il-servizzi u l-prodotti tagħhom. Però jiena nafhom naf il-proprjetari fuq fu bażi eh, individwali u eh, s-sosten li jixtiequ juru il-proġett tal-ħsieb ħieles, tal-ħsieb kritiku, tal-kelma ħielsa fi xtutna huwa wieħed eh, veru, huwa wieħed reali u għal daqstant nħeġġiġkom biex eh, fejn tkunu tistgħu eh, tagħmlu użu mill-prodotti u s-servizz tagħhom. Eħe, grazzi wkoll li tsatax il-mistiedna li One, tawna ħafna, ġifiri jiena nħossni ċertu ambiti tjibt grazzi għat-taħdidiet li kelli ma dawn in-nies. Nisħaq ukoll li eh, kważi kollha kemm mhux kollha ta' ma l-maġġor parti tiġri xi ħaġa pjuttost partikolari meta jiġu jpoġġu bil-qiegħda u hekk fej isna jiena u l-mistieden jew l-mistiedna Eh, naqaw f'dan il-baħ fej il-ħin jisfigura ruħu. Ikolna taħdida tagħna u meta fetlċement noħorġu minna, ikun isu kollox għadda f'tebqa tajn u għajla tiftakar dak li jkun inat u għal daqstan dik il-ħaġa partikolarment fil-mistiedna fil-bidu għalija u koll ġviri, Ehm, tikkawża ftit ansjetà li ġeneralment dik l-ansjetà speċa tisfaxxa fix-xej la darba jaraw il-podata, anzi dejjem tisfaxxa fix-xej la darba jaraw il-podata. Nisħaq ukoll li eh, din l-ansjetà jiena minix imuni għalija lanqax xej, bonu rajt kolossew. Minix imuni għalija laqqas fis-sens li eh, wara 70 sija eh, u d-dim kamera nesprimi ruħi bla dubju ta' xej xi xorta ta' fuck-ups se jkun hemm. Nixtieq nirringrazzja wkoll bla dubju li t-tim tiegħi li vera vera jamlu li ħajti faċ li ġifiri tantu ma tantu ma eh, professjonali dedikati juru ħafna impen juru kol ħafna ħafna rispett lejja lej xurxin lej dan il-proġett li eh, meta niġi mbagħad biex impoġġi bil-qeda u dim il-mistieden u jkolli t-taħdita ma jibqa' xej f'moħħi għajr dak li l-mistieden qiegħed jgħid u l-ħsibijiet li jimbtu Eh, mill-ħsibijiet eh, isu jinħaloq dan il-feedback loop u spiċċa fil-fatt eh, hemm xi ħaġa naqra sagra f'dan il-podcast isu la darba nibdew isu il-madwar tiegħi u tal-mistieden naraħ jisfuma fi xejn isu xi ħaġa, isa xi dewja minn xi tradizzjoni antika fejn missirietna kienu jiltaqgħu ehm, u jpartu l-ħsibijiet jew dak li fehmu fuq l-eżistenza fuq id-dinja eh, ma' xulxin eh, biex eh, ikomplu nkomplu navvanzaw bħala speċi u din il-ħaġa din l-intimità anka l-fatt naħseb li Rari hu, vera rari li inti tagħmel ehm, tliet sigħat, erba' sigħat, titħaddet ma' sieħbek ehm, mingħajr ma jinterrompik il-mobile, mingħajr ma t-tifel ġebbidlek mal-kalzetta biex eh, toħorġu tagħmlu xi ħaġa, mingħajr interruzzjoni, speċa tliet sigħat, erba' sigħat, ħames sigħat fil-każ ta' Manuel Delia kemm domna for? kważi ħames sigħat. Eh, Matthew Grek ukoll kien xi erba' sigħat, kważi erba' sigħat. Biex ta' li tagħmel dak l-ammont ta' ħin bil-qiegħda ma' xi ħadd u tiddedika ruħek b'mod sinċir biex eh, vera tifhem dak li huwa tipprova jitrasmettilek Bija esperjenza katartika ehm, u fuq kollox speċjali. Insomma, jien narakom eh, nitħattu żgur fuq il-paġna tiegħi u ma nafx se jsir iktar insomma eh, fil-pawża bejn dan l-ewwel staġun u t-tieni staġun. It-tieni staġun ġej li kieku tistgħu tħarsu madwar tintebħu li s-set diġà beda jiżarma. Tama li qed issibu valur, insomma ħafna tajdu li qed issibu valur dak li qed nagħmlu, nittama li nkomplu ntukom valur u nittama fejn iżgarraw u jew forsi noqsu jew forsi nistgħu ntejbu tkomplu tkellmuni eh, kif ħafna fil-fatt tagħmlu vera nħoss li din, din il-poddata, dan il-proġett qed iservi ta' xi xorta ta', ta, ta nukleju fej bosta ħassieba, nies li fehmu li huma ehm, minnaf l-iskora potenzjal li għanda bżon sip il-fidwa tagħha. Ehm, daw din ix-xorta ta' nies, nies li qed jippruvaw isiru eċċellenti, nies li Eh, qed jippruvaw jifmu aktar fuqhom infushom u fuq l-eżistenza, qed jorbitaw man-nukleu li sar il-podcast. Insomma, eh, nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja minn qalbi l-fundaturi ta' dan il-podcast li huma jien il-bone li ma jiddu l-ewwel darba li semmi il-podcast għatlu fucking bro wara l-ewwel ħames mistiedna muħa jkun hemm ħadd speċa ta' interess biex in-nies isegwu u llum qegħdin Eh, fl-20 episodju, eh, nishtiq nissottolini għal dar l-unika darba li kelli zbal fil-konfront tal-bone. Eh, il-ħuti l-oħra, Mark u l-Wejza, zewċ taħwa, zewċ soldati li Ehm, li taw li taw ruhom ġisimhom u ma nafx ma tefawx aktar. Eh, f'dan il-proġett eh, b'mod partikolari Ehm, inħosni vera bl-Ingliż il-kelma hija humbled, bil-Malti ma umilja mhux eżatt dik il-kelma, ma bil eh? humblujat skont il-wejza ehm, ta' tal-fiduċa li urew fija il-fondaturi li qed turu fija għandhom li qed issegwu nies tal-podcast, l-sponsors, eh, il-familja tiegħi, il-mara tiegħi li turi ħafna u ħafna eh, fiduċa u sosten li dejjem anke meta jiena nqas mill-nuri eh, fiduċa u sosten li nifsi il-mara dejjem sibta hemm. Dak kollox narakom staġun li jmiss mela.